Ача чухне ҫитӗннисен пурнӑҫне ӑмсанатпӑр эпир. Алексей Петрович хӑйӗн икӗ пиччӗшне те аван астӑвать. Вӗсем спектакльсенче вылятчӗҫ, юрлатчӗҫ, ташлатчӗҫ. Каҫсерен Шӑхальсен клубӗ халӑхпа пулӑ пички пек тула-тула ларатчӗ. Пӗчӗкрех ачасене кӗртместчӗҫ унта. Алӑк патӗнче Ким е Ворошиловский стрелок значокӗсем ҫакнӑ, хулӗсене хӗрлӗ пусма ҫыхнӑ каччӑсем тӑратчӗҫ. Еплерех ӑмсантаратчӗҫ ҫав значоксем те, каччисем те. Клубра мӗн пулса иртнине ачасен чӳречерен пӑхма тиветчӗ. Чӳречисем те ҫӳллӗччӗ клубӑн. Вара ҫурӑлман вут сыпписене пырса тӑратнӑ та вӗсем ҫине хӑма хунӑ. Кӗпӗрленсе, пӗр-пӗрне тӗрткелесе чӳрече умне туртӑнатчӗҫ вӗсем. Спектакльте каччӑсемпе хӗрсем тумтирӗсене улӑштарса вылятчӗҫ, е сухал, е мӑйӑх ҫыпӑҫтаратчӗҫ, пиччӗсене сӑрлатчӗҫ. Пурпӗрех пиччӗшӗсене палласа илетчӗ Алексей. Аслӑ пиччӗшне, Анатолие, Килте те ҫаплах чӗнетчӗҫ ӑна. Амӑшӗ Анна ятлӑччӗ те чӑвашла Анна Доли тенӗ пек туйӑнатчӗ. Ҫара илнӗ чухне вӑл тӑххӑра пуснӑччӗ. Кӗҫех финн вӑрҫи тапраннӑччӗ. Анатолий унтан аллине амантса тата за отвагу медаль ҫакса таврӑннӑччӗ. Унран маларах Шӑхальте орден-медаль илнӗ ҫын пулман. Кам-кам пырса курмастчӗ пуль ҫав медале. Ватти те, вӗтти те. Халь вара орденпа медаль ҫакакан ҫын ҫӑмӑлттай ҫын пек туйӑнать. Клуба вӗсем пысӑк уявсенче ҫеҫ лекетчӗҫ. Ашшӗ-амӑш умӗнче шкул хорӗнче юрланӑ. Ҫӗнӗ ҫулта икӗ кун хушши клуба шкул ачисем валли уйӑрса паратчӗҫ. Урай варринче теттесемпе илемлетсе пӗтернӗ чӑрӑш ларатчӗ. Хӗл мучи кашни ачанах пӗр пӗчӗк пир хутаҫ валеҫсе тухатчӗ. Конфет, печени, премӗк пурччӗ унта. Чи пысӑк парне пулнӑ вӑл ял ачишӗн. Шӑхальте чи малтанхи комсомолецсем Уҫӑппа Петӗр пулнӑ. Пӗр вартан тухнӑ темелле, йӗппипе ҫиппи. Пӗр ҫултах авланнӑ, ачисем те пӗр вӑхӑтра тенӗ пек ҫуралнӑ. Уҫӑп хӑй ывӑлне Сетнер, Петӗр хӑйӗн хӗрне Нарспи ят панӑ. Уҫӑппа Петӗр иккӗшӗ те Константин Васильевич Ивановӑн Нарспи поэмине пӑхмасӑр калама пӗлнӗ. Манӑн Сетнер ҫӗнӗ совет пурнӑҫӗнче телейлӗ пултӑр, тенӗ Уҫӑп. Манӑн Нарспи кама качча тухас тет, ҫавна тухтӑр, эпир чарас ҫук, тенӗ Петӗр. Иккӗшӗ пӗр пӗчӗк ӗҫкӗ туса, пӗрне-пӗри ал парса ҫапла каланӑ. Юратаҫҫӗ пулсан, ҫитӗнсе ҫитсен пӗрлешчӗр. Каланӑ-и вӑл сӑмахсене, каламан-и, ялта пӗр-пӗринчен кулма ӳркенмеҫҫӗ. Мӗн ачаран тӑрӑхланӑ Сетнерпе Нарспирен Шӑхальте. Унашкал никамран та тӑрӑхламан пуль. Стариккипе карчӑкки, тетчӗҫ пӗрисем, варли, варли, тетчӗҫ теприсем. Ятарласа, шухӑшласа кӑларнӑ йӗплӗ туй юррисен хисепӗ те ҫукчӗ вара. Нарспипеле Сетнере Ҫӗн мунчана хупмалла, ытла типсе вилесрен кӗсре сӗтне памалла. Сетнер тӳсӗмлӗхӗ ҫеҫ ҫӑлатчӗ. Йӗкӗлтемен, витлемен пекех лӑпкӑн тытатчӗ вӑл хӑйне. Тӑваттӑмӗш класрахчӗ пулас, пӗррехинче тӳсеймерӗ тӳсеймерех. Хӗветӗре Натали патне киле кӗнӗ Федор Степановича пӗсехерен ярса илчӗ. Нарспи шкулта чи хитре хӗрача. Ӑнлантӑн-и? Эп ӑна юратап, вӑл мана юратать, сана кам юратать? Колхоз председателӗ пулнӑ Уҫӑп та, бригадир пулнӑ Петӗр те таврӑнаймарӗҫ вӑрҫӑран. Сетнерпе Нарспин ачалӑхӗ те ашшӗ-амӑшӗ шухӑшланӑ пек телейлех пулаймарӗ. Ҫапах та тантӑшӗсен йӗплӗ такмакӗсем те сивӗтеймерӗҫ ачаран ҫуралнӑ юратӑва. Нарспи Сетнере ҫартан кӗтсе илчӗ. Тӳсӗмлӗх телей кӳрет, кӗтме пӗлни хӑех телей. Икӗ ҫулта икшер йӗкӗре шывӑл ҫуратса пачӗ Нарспи. Ял халӑхӗшӗн каллех кулӑш. Епле пултаратӑр? Пире вӑрттӑнлӑхне пӗлтермесӗр-и? Колхозӑн ветловсем валли ятарласа ясли уҫас пулать. Вунӑ ҫулта ҫирӗм ача, ах-ха-ха! Урӑх ачи-пӑчи пулмарӗ вӗсен. Ҫитӗнсен тӑваттӑшӗ те Ҫӗрпӳри ял хуҫалӑх техникумӗнчен вӗренсе тухрӗҫ, тӑваттӑшӗ те механик пулчӗҫ. Халь тӑваттӑшӗ те ҫарта. Ҫак кӗркунне иккӗшӗн таврӑнмалла. Алексей Петрович Нарспие курманни пӗр пилӗк ҫул та ҫитет пуль. Акӑ, вӑл та унӑн тӑванӗсем пекех ӑна шеллеме пуҫлать. Епле ан шеллетӗр, арӑмӗ пӑрахса кайнӑ, ҫавӑн пек ятлӑ-сумлӑ ҫынна пӑрахнӑ. Тӗнче култармӑшӗ мари, мӗн ҫитмест ҫынсене. Пурӑн та пурӑн, хӑймапа ҫу ӑшӗнче йӑва-бик, йӑвалан. Патша майри пек пурнӑҫран пӑрӑнакан ҫӗр ухмах та пур иккен тӗнчере. Пӗрре мар пулнӑ Алексей Петрович Сетнерсем патӗнче. Ют ҫын пурнӑҫӗ ахаль те ӑмсануллӑха та Ҫапах колхоз председателӗн ҫемйинче туслӑхпа йӗркелӗх пулнине тӳрех сисетӗн. Ҫитрӗмӗр, тетчӗ те Сетнер Нарспи йӑл кулать те ал парать. Килӗр, килӗр, ой, хаклӑ хӑнасем, курманни миҫе ҫул, иртӗр, хывӑнӑр. Ой, Лекҫей, ватӑлмастӑн эс, вӑт маттур, Пуҫлать вара мухтама. Хӑнана сӑмах пӑтти ан ҫитер, сӗтел умне ларт, хушать Сетнер. Хӑнӑхман хӑлхашӑн упӑшкин сӑмахӗсем кӳренӳллӗ пек, ҫук, пурте йӗркеллӗ вӗсен ҫемйинче. Сетнер пӳрчӗ те пуш-пушах иккен, никам та ҫук. Шӑхаль халӑхӗ чул ҫурт лартать пулсан, Сетнер никӗсне кӑна кирпӗчрен хывнӑ, Ытти пӗрене, Матчапа урай хӑмисем ытла та сарлака. Алексей хулари хваттерсенче ал лаппи пек хӑмасем курма хӑнӑхнӑ та. Пӗтмен иккен пирӗн вӑрманта йывӑҫ. Катмар хыр чӑрӑш та тупӑнкалать пулас. Залра вара Сетнер ывӑлӗн сӑнӳкерчӗкӗсене пысӑклаттарса вырнаҫтарнӑ. Тӑватӑ портрет. Юратать пулас ачисене, хисеплет. Алексей Петрович кӑштах тӗксе те илчӗ. Колхозниксем чул ҫуртра пурӑнаҫҫӗ, эсӗ каллех йывӑҫ ҫурт лартнӑ, кая юлни эс, Сетнер. Камавӗн килӗшет? лӑпкӑн тавӑрчӗ председатель. Ҫурт-йӗр лартасси ерекен чирпе пӗрех. Ав сирӗн Дима икӗ хутлӑ ҫурт хӑтларӗ те халь миҫе ҫын икӗ хутлӑ лартас тесе калаҫать. Пӗринчен тепри ӳксе юласшӑн мар. Эпир хамӑртан хамӑр ҫапла кулатпӑр. Пушӑ вӑхӑт тупӑнсан Вырӑс чей ӗҫет, чӑваш ҫурт тӑвать. Унтан кӑштах куланҫи турӗ. Тухар-ха, апат хатӗртер. Веранди пӗтӗмпех чӳречеллӗ. Ӑна капрон тӳлпе карса тухнӑ. Пӳртне те, верандине те, картишне те тавраллах улмуҫҫисемпе чиесем хупӑрласа илнӗ. Ҫавӑнпах ҫӑтма ҫук шӑрӑх пулин те кунта сулханрах. Пӳртри пекех тирпейлӗ, чуна кӑмӑллӑ. Веранда варринче тӑваткал сӗтел. Стена ҫумӗнче диван ларать. Апат ҫи те тулли хырӑма шӑрантарма канса ил. Газ плитине те кунтах вырнаҫтарнӑ, лаҫҫа чупас хуйхӑ ҫук. Шап-шурӑ холодильник та пур. Сетнер ӑна уҫрӗ те хапха алӑк сасси илтӗнчӗ. Нарспи ҫитрӗ, терӗ те вӑл алӑка каллех хупса хучӗ. «Сетнер, эс чӑх-чӗпсене те апат паман?» — илтӗнчӗ Нарспи сасси ҫенӗкре. «Эп хам та апат ҫимен», — тавӑрчӗ упӑшки. «Эс хӑвна манмастӑн, киле кӗнӗ ҫын пек выльӑхсене пӑхмастӑн». Алексей Петрович кулса ячӗ. Ӑна Сетнерпе Нарспи пӗр-пӗрне курмасӑрах калаҫни тӗлӗнтерчӗ. Ҫара уран ҫӳренӗ пек пӗр сассӑр кӗчӗ Нарспи верандӑна. Чечеклӗ кӗпе тӑхӑннӑ вӑл, умне пӗр пӗчӗк саппун ҫакнӑ. Хӗвел пӗҫертесрен пулас шап-шурӑ тутӑрне ҫамки ҫине антарарах ҫыхнӑ. «Хӑнасем пур иккен», – терӗ вӑл вӑтанарах, унтан саппунне туртса юсарӗ. Хӗрӳ хӗвелтен ҫуркуннехи пекех куҫ тула юлать, хальтен хӑнине палларӗ пулас. Олеша, ай, Алексей Петрович, ҫитнӗ-мӗн? Нарспи алли арҫыннӑнни пек хытӑ, ал тунине хӑмла ҫеҫки чӗрсе пӗтернӗ, хӑйӗнчен те хӗвелпе хӑмла шӑрши ҫапать. Яшланса та хитреленсех пыратӑн эс, Нарспи, ырламасӑр тӳсеймерӗ Алексей Петрович. Унӑн Утмӑлтурат чечекӗ пек кӑвак куҫне тинкерсе, хӗр пекех ҫинҫе пилӗклӗ вӑл, никам та йӗкӗрешсем ҫуратнӑ тесе калас ҫук, вӗчисем кӑна сарӑлнӑ. Ырланӑран Нарспи хӗр пекех хӗрелсе кайрӗ, кулса ячӗ. Вӑт вӑл пирӗнни хӑнасене епле кӗтсе илет, сӗтелӗ пуш-пушӑ, Кур-ха эс ӑна, Олеша, сӑна. Вӑл кахал ҫын пек аллисене кӗсьене чиксе тӑрать. Шупашкара пырсах элеклесе парасшӑнччӗ те сана. Нарспи те чӑнласах, те шӳтлесе упӑшкине тустара пуҫларӗ. Мӗн пулнӑ тата? Йӑлтах пӑсӑлса кайрӗ, каҫсерен ҫывӑраймасӑр асапланать, тӑрать те эмел ӗҫет, тӑрать те эмел ӗҫет, килтех аптека уҫнӑ ӗнтӗ, чирлесех каять ак, Эс ӑна, Олеша, ятла-ха, ӑс паркӑштах. Сетнер ҫаплипех аллисене кӗсьерен кӑлармасӑр тӑрать. Иккӗн упа тытнӑ, тет. Пуҫлӑр пӗҫерккӗ пама. Кур-ха, кулать тата. Килти халӑх контролӗ еплерех ӗрӗхет ман, Сетнер кулса ячӗ. Нарспи алне сулса газ ҫӗртрӗ, ҫатма лартрӗ. Сетнер холодильникран хутпа чӗркесе хунӑ апат-ҫимӗҫ, консерва банкисем кӑларма тытӑнчӗ. Кунта та апат-ҫимӗҫ хатӗрлеме тытӑнчӗҫ. Ирхине ҫинӗ хырӑм шанман. Аптӑрал! Алексей Петрович хирӗҫлеме пӑхрӗ. Пулать-и чарасси, ҫиҫӗм хыҫҫӑн аслати авӑтнӑ пекех хӑйне хаклӑ хӑна пек кӗтсе илессине чараймастӑн. Нарспийӗн хӑйӗн хырӑмӗ выҫнӑ иккен. Хӑмла пахчинче яланах хырӑм выҫать. хутшӑнать Сетнер. Вӗсем иккӗшӗ те апат-ҫимӗҫне хӑнашӑн мар, хӑйсемшӗн хатӗрлеме тӑрӑшнӑ пек кӑтартаҫҫӗ. Ҫитсе куру-ха эс пирӗн пата, халӑх пӑлханать. Шӑрӑхшӑн эпир айӑплӑ мар теҫҫӗ. Ӗҫне пурпӗрех ӗҫленӗ, тымарне каснӑ, ҫӗрне купаланӑ, удобрени панӑ, ҫеҫкине ҫакнӑ, ӗрет хушшине кӑпкалатнӑ. Хӑмли кӑҫал начартарах тухать, хушса тӳлемеҫҫӗ-ши теҫҫӗ. Пӗлетӗп, правленире пӑхса тухатпӑр, пӗр ҫирӗм процент хушса тӳлепӗр, унтан ытла мар, ҫапла кала. Е ан та кала, паян хам ҫитерӗп. Калаҫнӑ хушӑрах ӗҫлет Нарспи. Сетнер ӑна пулӑшать. Сӗтел апат-ҫимӗҫпе тулса ларнӑ. Ачасем кайнӑранпа пӗр ерҫӳ те ҫук, кашни кунах ӗҫре. Председатель аримӗ тухмасан улпут майри теме тытӑнаҫҫӗ. Килте тата ӗни, пӑрушӗ, акку манӑн каччи аш юратать, выльӑх пӑхас тесен усал аслатирен хӑранӑ пек хӑрать. Нарспи черккесем лартать. Айӑпа хӑвӑнтан ан сӗвӗр, сысна ҫури пӗрре ҫеҫ илтерӗм, эс иккӗ туянтӑн, Кӑрккисене мана каламасӑрах ӗрчетрӗн, тавӑрать Сетнер. Выльӑх ытларах усрар тесе хӑлхана ҫӗртрӗн, ытти ҫынсене тӗслӗх кӑтартар теместӗнчи, эп санӑн ыр тӗслӗхне пурнӑҫласа каҫхине аран-аран сӗтӗрӗнсе ҫитсе пуҫ хуратӑп, кӑлар шампанскине. Мӗншӗн? Ку шӑрӑхра эрехсӗр те ӳсӗр пек ҫӳретӗп, хирӗҫлерӗ Алексей Петрович. Темиҫе ҫулта пӗрре килет ӗнтӗ ман сана чей ӗҫтерсе ярасси. Сетнер куҫне чеен хӗссе илет те холодильникран шампански эрех кӗленчи кӑларать. Апат ҫинӗ хушӑра та калаҫу лӑпланмасть. Алексей Петрович хӑйне Нарспи пӑха-пӑха илнине сисет. Еплерех пурӑнать, еплерех хӑйне тыткалать тесе сӑнать пулас. Вӑл шӳтлет, сӑмах ҫипне сыпсах пырать, анчах Нарспи пӑхни ӑшра темӗнле йышлатакан тунсӑх ҫуратать. Сетнерпе Нарспин телейлӗ пурнӑҫне ӑмсанать-и вӑл? Кун пирки те татсах калаймасть, ҫапах ӑшӗнче тунсӑх пухӑнать. Ӑна пӗтерме тӑрӑшать Алексей, Сетнертен хӑмла миҫе центнер тухнине ыйтать. Унтан заводсем колхозсемпе совхозсене пулӑшас ӗҫе татах вӑйлатасси ҫинчен каласа парать. Паян ыранах парти обкомӗн бюровӗ питех те пысӑк постановлени йышӑнмалла. Нарспи вӗсем калаҫнине лӑпкӑн итлет, сӑмах каллех кӑҫалхи шӑрӑх ҫул ҫине сиксе ӳкет. Алексей Петрович Ҫавал йӑлтах типсе ларни ҫинчен асилтерет. Ӗлӗк Нурӑса ҫитиччен сакӑр шыварманӗ пулнӑ, хутшӑнать Нарспи. Халӑх кӑҫал ҫавӑн ҫинчен анчах калаҫать. Ҫавал типни виҫҫӗшне те пӑшӑрхантарса ӳкернӗ. Вӗсем хуйхӑ ҫапнипе пӗр хушӑ шӑпӑрт ларчӗҫ. Пӗр вырӑнта пӗвелеме пуҫларӑмӑр, терӗ Сетнер, анчах ӗҫӗ-хӗлӗн вӗҫӗ курӑнмасть. Мелиораторсен вӑйӑ-хавшак кӑҫал пӗвелесе пӗтереймеҫҫӗ. Эх-ха, ҫут ҫанталӑк хӑш кӗтесрен пырса ҫапассине туймасӑр ӗҫлетпӗр мар-и? Ҫут ҫанталӑк чиркӳ мар, вӑл мастерской, этем унта ӗҫлекенни, тесе Тургенев ҫырнӑччӗ-и-ха? Ҫук ҫав, ҫут ҫанталӑк чиркӳ те, мастерской та. Пирӗн ура ярса пусмассерен ҫут ҫанталӑк вӑрттӑнлӑхӗ ҫинчен шухӑшламалла. Анчах эпир вак-тӗвек ӗҫ айне пулатпӑр, кирлине тӑваймастпӑр. Ҫавал улӑхне курӑк актарса тухтартӑн, шӑварма шипе ҫук, хутшӑнчӗ Нарспи. Шӑварма та пӗлмелле. Лӳшкетпӗр, лӳшкетпӗр, усси сахал. Узбексенчен вӗренмелле те пирӗн. Вӑт ӑстасем, вӑт ӑстасем, тавӑрчӗ Сетнер. Халӑх сана пӗвесене шыв хӑвармарӗ тесе ятлаҫать. Пушар пулсан, тӗрӗс ятлаҫҫӗ, сасартӑк килӗшрӗ Сетнер. Хӗвелпе саралса ларнӑ куҫ харшисем пӗрӗнчӗҫ. Кашни ирех радиопа асӑрхаттарса тӑмалла пуль, Йӑлтах типсе ҫунса ларчӗ ҫӗр, йӑлтах, тӗрӗсех каланӑ, шӑрӑх ҫулта вун виҫӗ уйӑх тесе. Нарспи ура ҫине тӑчӗ. Унӑн, выльӑхсене ҫитерсе, хӑмла пахчине васкамалла. Аппӑшӗ Алексее хӳшӗре тупрӗ. Вӑл кӗске ҫанӑллӑ, тӳрӗ пилӗклӗ, хӗрлӗ-тӗрӗллӗ йӗтӗнкӗпе. Кунашкаллисене халь лавккарах сутаҫҫӗ, тӑхӑннӑ. Чӑлт-чалт кӑвак пӗрчӗсем палӑракан ҫӳҫне ҫивӗтлесе ӗнси хыҫне пухнӑ. Ватлӑха сасартӑках парӑнасшӑн мар-ха вӑл. Дима ачине тӑватӑ ҫулхи Андрияна ҫавӑтнӑ. Андриян Николаев космоса вӗҫнӗ хыҫҫӑн миҫе пин-пин ачана ҫак ята хумарӗҫ пуль чӑвашра. Ӑна шап-шурӑ кӗпе, кӑн-кӑвак шӑлавар тӑхӑнтартнӑ. Куккӑшӗ умӗнче йӑпӑх-япӑх тумпа намӑс курмалла-и? «Олеша, ӑҫта ҫухалтӑн эс паян?» – терӗ вӑл темрен шикленнӗ пек. «Сетнер хӑй патне илсе кайрӗ. Кантармасть те вӑл сана, кӑнтӑрлахи апат та ҫимен пуль эс паян. Ҫӑвартан курӑнать. Ҫын апачӗ вӑл ҫын патнех юлать. Турӑх пур, сӗт вӗретрӗм. Студен чӗлхе ҫӑтса ямалла тутлӑ пулнӑ. Тав, аппа. Кунта килнӗренпе хырӑм ӳсе пуҫларӗ. Алексей кулса ячӗ. «Асанне, эп чупам-и?» — алран вӗҫерӗнчӗ Андриян. «Ҫӳрех!» Тулли ӳтлӗрех, ҫапах вырӑнта ларма тӑма пултараймасть курӑнать ача, йывӑҫсем хушшинелле вӗлт ҫеҫ ыткӑнчӗ. Аппӑшӗ пӗр хушӑ шухӑшлӑн тӑчӗ, ун-кун пӑхкаларӗ. Хырӑмна ан ӳстер, малтанхи юратӑва та ан ман, терӗ те шап-шурӑ та тикӗс шӑлӗсене кӑтартса кулса ячӗ. Ун куллинче темӗнле ҫывӑх тӑванлӑх палӑрать. Хальте пӑч путакан пичӗ тута хӗррипе анакан пӗртен-пӗр йӗрте амӑшӗн сӑн-питне аса илтереҫҫӗ. Мансан манмасассӑн та ун савнийӗ пур. Ҫав Геронтий мӗн савнийӗ пултӑр унран, арӑмӗ пур ун, ачисемшӗн алимент тӳлет, арӑмӗ хуса кӑларса янӑ теҫҫӗ. Ан тирке, хитре арҫын-ҫке. Мӗн хитри ун? Сухалӗ икӗ-виҫӗ пӗрчӗ шӑтать те, арҫын-и вӑл? Аппӑшӗ хальхинче кӳренсех кайрӗ пулас, ҫамки ҫинчен сӑмса кӑкне пӗр йӗр касӑнсах выртрӗ. «Асанне те, асанне!» — кӑшкӑрчӗ Андриян. «Мӗн тата? Ӗнерхи пӗҫерекен курӑк паян та сивӗнмен!» Аппӑшӗн тарӑхнӑ пичӗ сасартӑк ҫуллахи хӗвел пек ҫуталса кайрӗ. «Вӗлтрен вӑл, ан тыт терӗм-ҫке сана, экке я чупа-чупа!» Аппӑшӗ ача патне васкарӗ. Алексей Петрович кулса ячӗ. Ачасен калаҫӑвӗ, вӗсен шухӑшӗ кулӑшла иккен, хӑйне евӗр. Тата Андриян хутшӑнӑвӗ ӑна темӗнле ырӑ мар кӑмӑлтан хӑтарчӗ. Анчах аппӑшӗ хӑйӗнчен хӑвармарӗ. Афанасий Иванович картишӗнче урапа тӗнӗлӗ чутлать. Тарланипе кӗпе аҫлӑкӗ те, ҫурӑмҫи те хуп-хура ун, сайра ҫӳҫӗ те йӗп-йӗпе. «Кур-ха, Олеша, епле асапланать!» терӗ аппӑшӗ, йыснӑшӗ енне пуҫ сулса. «Шӑрӑх!» Шӑрӑх сана, мухмӑрӗ тухать. Килкил Лекҫей кӗтни те эс анчах, терӗ йыснӑшӗ, хуллен ҫӗкленсе кӗпе ҫаннипе тарланӑ питне шӑлса илчӗ, аллине хырӑмӗ ҫинче сӑтӑрса тӑсса пачӗ. Алли кӗпе тукмакки пек сарлака та шӑнӑрлӑ. Сана кӗтсе иккӗмӗш тӗнӗл чутласа пӗтереп паян, тӑсрӗ вӑл хӑй сӑмахне. Унтан, савӑнӑҫне пытараймасӑр, пӗтӗм сӑн-пичӗпе ҫуталчӗ. Ҫӗр каҫ эпир Василий Семеновичпа салтак юрри юрласах ӗҫне пӗр-пӗр камитле ӗҫ тунӑ пек кулса ячӗ. Димӑсем патӗнчи ҫитмерӗ ӑна. хутшӑнчӗ аппӑшӗ. Димӑсен эрехӗ юн пек хӗрлӗ те вӑрман панулми пек йӳҫӗ. Тута хӗретнӗ майрасем валли ҫеҫ вӑл. Ӑна ӗҫиччен эп армути шывне тӑраниччен ӗҫсе, килленсех хӑсатӑп. Ха-ха-ха. Лекҫей килчӗ, ҫӑлӑнӑҫ ҫитрӗ, тесе ӑна вӑл хулран ҫавӑтрӗ. Алексей Петрович тӳрех ӑнланчӗ, йыснӑшӗ мухмӑр чӗртме кӗтнӗ ӑна. Тӗрлӗрен ҫын пулать иккен тӗнчере. Пӗри ӗҫнишӗн те кулянмасть, Алексей Петрович вара теплере пӗрре ӗҫсессӗн те кирлӗ мар ӗҫ тунӑ пек виҫ-тӑватӑ кун хӑй ӑшӗнче асапланса ҫӳрет, такам умӗнче пысӑк айӑпа кӗнӗ пек туять. Афанасий Ивановичран хӗвелпе тар шӑрши ҫапать. Унӑн шӑнӑрлӑ кӗлетки халь савӑнӑҫпа тулса ларнӑ. Яланах ӗҫлесе чул пек хытнӑ мускулӗ те ӑна пытараймасть, татлата-татлата илет. «Ватӑлатпӑр, Лекҫей, ӗлӗк эпир Ваҫли кумпа ҫуршар литр ҫавӑрса хурсан та юрламан. Ҫӗркаҫ ҫур литр ӗҫсех янраттарнӑ. Ха-ха-ха. Олеш килнӗ ятпа виҫӗ кунрах ҫулталӑк планне тултаратӑн-ха, кӑмӑлсӑрланать аппӑшӗ. Леш тӗнчере ҫӑвартан пырса ямасть, уншӑнах кӑмӑлна ан пӑс ӗнтӗ. Эсир унта та хупах уҫас темелле. Пӳртре сӗтел ҫинче панулмипе помидор тирекӗсем, хӗрлӗ ҫырмари кача-мӑча тӗслӗ студень турилки ларать. Пӗрре пурӑнатпӑр, Лекҫей, ӗлӗк-тулӑх пурнӑҫпа савӑннӑ эп, ачасен хырӑмӗшӗн те, ачасен тумӗшӗн тар юхтарнӑ. Хама пытарма тесе ятран костюм та пӗлтӗр ҫеҫ туянтӑм. Ҫыншӑн та, хамшӑн та енипех ӗмӗр иртрӗ. Халь Йыснӑшӗ чӳречерен пӑхрӗ те кулса ячӗ. «Ван кур, Лекҫи, асси те этем пулчӗ, кӑрман кӳлсе килнӗ ав!» Аппӑшӗ такам курасран хӑранӑн саппанӗпе чӗркесе эрех кӗленчи йӑтса кӗрет. «Ларӑр, ларра пата, ватти эс, ватти, хӑвӑн тырӑ-сывӑ пултӑр та хӑнан выҫса сӗлеке тухтӑр!» Вӑл шӑллӗне вӑйпах апата лартать. Йыснана ан сӑмахла, ун пек ырьятлӑ ҫынсем шӑхальте сахал, Алексей Афанасий Ивановича ыталаса илчӗ. Тултар йысна. Вилӗмрен хӑтӑлайман пекех хӗрарӑм сӑмахӗнчен хӑтӑлаймастӑн, тавӑрчӗ йыснӑшӗ. Тыт лекҫи, эп пӗр черкке ӗҫсе апат ҫиетӗп те каллех ӗҫлеме пуҫлап. Пушат-ха, пушат. Пӳрте Володя чупса кӗчӗ те сумкине вырӑн ҫине пӑрахрӗ. «Анне, эп ҫулҫӑ пухма кайрӑм». Бригадиртан ыйтрӑн-и? Ӑҫта тупап эп ӑна? Эп ҫу каҫа пӗр кун канмасӑр ӗҫлерӗм. Манпа ятлаҫмасть вӑл, лашисем ахалех тӑраҫҫӗ. Володя пиншакне хывса ҫакрӗ те шалти пӳлӗме чӑмрӗ. «Михӗсем ил!» – ӑс пачӗ ашшӗ. Мӗн тума? Кӑрманне тултарсан ҫиелтен хума, ҫил вӗҫтермест, вӗрентрӗ ашшӗ. Ҫилӗҫ та вӑл, лӗм те ҫук. Апат ҫи малтан, хутшӑнчӗ амӑшӗ. Ҫини эп. Пулӑшма мана илетӗн-и? ыйтрӗ Алексей Петрович. Анне те ярать-ха сана, тавӑрчӗ кивӗ шӑлавар тӑхӑнса тухнӑ Вова. Ан вараланса ҫӳре. Кайрӑмӑр, Вова, хӑналасран хӑтӑлнӑшӑн савӑнса ӳкрӗ Алексей. Кӑрманӑн хыҫалти алӑкӗ петлелле, унтан кӗрсе вырнаҫрӗ вӑл. Кӑрман тӗпӗнче ҫулӑкпа шӑпӑр тата сенӗк выртать. Володя михӗсен ҫыххине ывӑтрӗ, хӑй кӑрман хӗррипе ваш ҫеҫ сиксе хӑпарса ларчӗ. Лашисем лайӑх каннӑ пулас, вырӑнтанах юрттӑпа хускалчӗҫ. урам ҫулне тусан кӑларса кӑрман уничерен тухрӗ. Хирти ҫул та тусанпа сывлать, алса пӑрахнӑ ана хресченӗн иртнӗ ҫулӗ пек тумхахлӑ. Ҫӗр айне пулсах пӗтеймен Люпин ҫеҫкисем лӑстӑрах шаннӑ. Вова, Ҫак ҫулпа кукаму мӗн чухлӗ утнӑ пуль, кукамун кукамӑшӗ те, асламӑшӗ те. Урапа кустӑрмисем вӑхӑт пекех малалла кӑлтӑртатаҫҫӗ. Вова шарламасть. Ун иртни ҫинчен шухӑшлама вӑхӑт ҫук. Ҫамрӑк ҫулӗ малта ваттисен ав тусан кӑларса хыҫа ӳксе юлать. Футбол епле? Алексей ӑна калаҫтарасшӑн, кӑрманӗ те тӳсмелле мар сиктерет. «Пирӗн урам выляса ячӗ», — тавӑрать ача, тинех лашисене уттарма пуҫлать. «Начар вылятӑр. Пирӗн урам яланах ҫӗнтеретчӗ-ха, лайӑх выляканӗсем хулана кайнӑ та таврӑнаймарӗҫ. Мечӗк вӑл ҫаврака паян паратпӑрак, пырса кур, Володя калаҫу вӗҫленчӗ терӗ пулас, тилхепине хытарса шӑхӑрчӗ, лашасем тӑватӑ-уран пӗрхӗнчӗҫ. Выльӑх алла туять. Кун хытӑ пулас, итлеттерекенскер. Тӑваткал хулпуҫҫине карӑнтарса хунӑ вӑл вӑрӑм та ҫӑра ҫӳҫӗ ҫилпе вӗлкӗше-вӗлкӗше илет. Акӑ вӑрман та вӗсене хирӗҫ чупать. Уҫланкӑ хӗрринчи ватӑ ҫӑка турачӗсем курак кӗтӗвӗпе хуралнӑ. Леререх вара ватӑ вӑрман сарӑ, хӗрлӗ, кӗрен тӗспе ҫунать. Юмансем кӑна ҫапӑҫу хирӗнче сыппӑн тӑрса юлнӑ паттӑрсем пек симӗс сӗрне пӑрахман. Кӗҫех ҫул икке пайланать. Пӗри вӑрмана, тепри масара кӗрет. Алексей Петрович алне Вовка хулпуҫҫи ҫине хурать. Кукамуна кӗрсе курар? Юрать. Масар вӑрман уҫланкинче. Ӑна шӗтӗрне карта тытса ҫавӑрнӑ. Тӑп-тӑваткал тытнӑ. Пысӑк вӑл. Пӗр тӑватӑ анкарти вырӑнӗ чухлех пулать-и? Ҫӗнӗ масар тесе ят панӑ ӑна шӑхальсем. Тахҫанах панӑ-ха ятне. Колхоз пуҫарнӑ ҫул уҫнӑ ӑна. Масар пуҫӗ Афанасий Иванович ашшӗ Иван Макарович пулнӑ. Чӑвашсен йӑли пулнӑ-и вӑл, шӑхальсен ҫеҫи, ун хӗресне вара хапха юпи пек юманран лартнӑ, ҫӳллӗшӗ те ун икӗ метр ытла. Халь те шӑн-шӑнах ларать. Ҫӗнӗ масар мар ӗнтӗ вӑл текех. Кӗҫех ҫур ӗмӗр ҫитет, анчах ятне панӑ та ӑратран ӑрата, ламран лама тӑсӑлса пырать. Ят вӑл ят, сухӑр пекех ҫыпҫӑнать. Ав, вӗсен заводӗнчи Зосим другой экономист юлашки сакӑр ҫулӗнче пӗр тумлам эрех-сӑра сыпмастчӗ пулсан та, пурпӗрех ӗҫет тетчӗҫ. Ӗҫме вара ӗлӗк ӗҫне. Масар хапхи пысӑк, икӗ еннелле уҫӑлакан алӑклӑ. Ун ҫумӗнчех самаях пысӑк пӳрт ларать. Хӗлле пытарнӑ чухне кӗрсе ӑшӑнма лартнӑ ӑна. Ҫил-тӑвӑлран та, час-час ҫумӑртан та хӳтлӗх тупма меллӗ. Ҫенӗкӗнче кӗреҫесемпе лумсем. Володя лашисене карта юпинчен кӑкарать. Вӗсем пӗчӗк алӑкпа кӗреҫҫӗ. Масар та вӑрман пекех пулса кайнӑ. Йӑмра хурӑн пусса илнӗ ӑна. Ҫын ури сахал тӗкӗннӗрен ӳхлӗм курӑкӗ тапса тухнӑ. Ҫанталӑк шӑрӑххипе халь вӑл кӑлкан пек типсе хӑрнӑ та путакан ҫын пек ура лаппинчен ҫула-ҫула тытать е шутарать. Тӗмескен-тӗмескен тӑсӑлакан вилтӑприсем айӗнче шӑхаль ҫыннисем выртаҫҫӗ. Вӗсене халь нимӗн те кирлӗ мар, апат-ҫимӗҫ те, эрех-сӑра та, мухтав та. Кулленхи пурнӑҫӑн нушине те, хуйхине-суйхине те, савӑнӑҫне те хӑйсемпе илсе кайнӑ вӗсем. Вӗсене тек тӗлпулупа уйрӑлу та, юрату та кирлӗ мар. Ырӑпа усал текен ӑнланӑвӗ те хӑйсемпе пӗрлех ҫухалнӑ. Чӗррисем виллисене пӗлеҫҫӗ, вилнисем ӑна та пӗлмеҫҫӗ. Ҫӗр айӗнче хӗвел те, уйӑх та, ҫак шӑрӑхра кӑштах шӑмшака уҫӑлтаракан ҫил те ҫук. Вӗсем шак-шак вӑрман сулхӑнне те, турпас пек тулли пучахсемпе сӗртӗнсе шавлакан тӑван уй-хир илемне те туймаҫҫӗ. Ҫак шухӑш Алексей Петрович ӑшне сасартӑках астатиллӗ ҫумӑр пӗлӗчӗ пек килсе капланчӗ. Чунӗ йӑшрӗ ун. Вара вӑл хӑйне хӑй хытарса ҫапла шухӑшларӗ. Епле пысӑк телей вӑл пурнӑҫ тени. Этеме ҫут ҫанталӑк пилленӗ чи пысӑк парне. Сиксе тухнӑ хуйху-суйхушӑн ӗмӗрех кулянмалла-и? Хӑв телейсӗр тесе шӑпӑна ӳпкелешмелле-и? Пурӑнни вӑл хӑй телей. Шӑхальсем пӗр вунӑ ҫул каялла кашни вилтӑпринех тимӗр картапа ҫавӑрма пуҫларӗҫ. Мӗн тума? Виле тухса тарасран-и? Хӗресӗсем те халь тимӗртен, тата хӗрес те мар-ха вӑл, обелиск пек туйӑнать. Унӑн шӗвӗр тӑррине е хӗрес, е хӗрлӗ ҫӑлтӑр ҫыпӑҫтарса хураҫҫӗ. Куки Эп кукамайӑн астрисене пилӗк хутчен килсе шӑвартӑм. Кур-ха, Мартын Трофимович вилтӑпри ҫинче шанса кайнӑ, ав килкаҫ Стаппан амӑшӗн те шаннӑ. Мӗнле астра, Вова? Кукамунне тюльпан лартнӑччӗ-ҫке, тӗлӗнет Алексей Петрович. Пуҫӗсем шанса кайнӑ, кӗтрӗмӗр-кӗтрӗмӗр тухасса, анне вара Астра Акасьерӗ те, Айӑпа кӗнӗ пек пӗлтерчӗ Володя. Намӑс, ой, намӑс. Икӗ ҫул амӑшӗн вилтӑпри ҫинче пулман вӑл. Пуҫа юн пырса ҫапнипе пичӗ пӗҫерет ун. Вилтӑприсем хушшине тапса тухнӑ курӑка ҫӑрса малалла талпӑнать. Чӑнах та, нимӗнле карта та тытман амӑшӗн вилтӑпри ҫинче асрӑсем темӗнле асамлӑ улӑхри пек лараҫҫӗ. Хӗрлисем, шупкисем, шуррисем, йӑмӑх-кӑваккисем. Вӗсем гранит палӑка кӑштах хуплайман, амӑшӗн сӑнӳкерчӗкне пытарсах хунӑ. Алексей Петрович пӗр хушӑ хытса тӑчӗ, унтан Володьӑна ҫупӑрласа илчӗ. «Тав сана, чечексемшӗн Вова, чӗререн тав!» Епле аван иккен тӗнчере тӑван пурри. Эс асӑрхайманнине асӑрхаҫҫӗ, эс курайманнине кураҫҫӗ. Вӑл чӗри ҫемҫелнине туйрӗ те тапса тухнӑ куҫҫульне ал тупанӗпе шӑлса типӗтрӗ. Каҫар, анне. Володя пӗр хушӑ пуҫне пӗксе тӑчӗ. Кукамай, сан пата килтӗмӗр эпир. Лӑпкӑ ҫывӑр, кукамай. Тӑпру тек пек ҫӑмӑл пултӑр, терӗ вӑл ҫитӗннӗ ҫын пек. Унтан Алексей Петрович аллинчен ҫулса тытрӗ. Кука, атя! Тытрӗ ҫеҫ те мар, хулӗнчен туртрӗ. Унтан, каялла ҫаврӑнса утсан, хушса хучӗ. Масарта ҫав тери кичем, хӑратать тата. Алексей Петрович шарламарӗ. Масар ака туй мар, Вӑл паллӑ, пӗлсех, кунта тунсӑхлӑ та кичем. Анчах ҫав тунсӑх шухӑш ҫуратать. Пурте эпир кунта пулатпӑр, пурте. Тата мӗн чухлӗ чӑваш ҫӗрӗ ҫинче ҫакнашкал масарсем. Курӑкланса ҫеремленнӗ, манӑҫа тухнӑ масарсем мӗн чухлӗ. Кашни тӗмӗ айӗнчех ҫухалнӑ ҫын кун-ҫулӗ, ҫухалнӑ ҫын шӑпи. Кам пӗлет, вӑрман ӳссе ларнӑ-и масар ҫине е хир варринче тӑрса юлнӑ йывӑҫ кӑна-и, ҫапах вӗсен шӑммисене йывӑҫ тымарӗ хускатать, курӑк тымарӗ ҫӗртет. Вилесен шӑммисене ҫурхи е кӗрхи шыв ҫӑвать, вӗсене шӑн тапса хӑпартать. Хӑвӑнпа пӗрле пурӑннӑ ҫынсен аса илӗвӗнчен тухсан сана урӑх никам та аса илмест, никам та. Пурӑннӑ тахҫан ҫӗр ҫинче Великанов хушаматлӑ завод директорӗ. Пурӑннӑ пултӑр, завочӗ те япӑхскер пулман. Вӑл тӑван ҫӗршыв валли ҫеҫ мар тата ҫитмӗл ют ҫӗршыва сутмалӑх продукци туса кӑларнӑ. Кӑларнӑ пултӑр, япаласен чӗлхи ҫук, вӗсем ҫинче завод ячӗ пур-ха та, ҫапах Япаласем те ҫынсем пекех ватӑлаҫҫӗ, ҫӗмӗрлеҫҫӗ, арканаҫҫӗ. Ҫӗр ҫинче пурнӑҫ великанӑвпа пуҫланман, унпа та пӗтмест. Миллиард ҫынсем килеҫҫӗ те каяҫҫӗ, ҫӗнӗ миллиардсем ҫуралаҫҫӗ. Вӑрмана ҫулҫӑ тунсӑх пекех тулса ларнӑ. Кӗштӗ-кӗштӗ, лупашкасенче вара чӗркуҫҫи таранах, пашт ҫеҫ путать. Вырт тӳшек ҫинчи пек ҫывӑр. Тӑкӑнать ҫулҫӑ, ҫаплах тӑкӑнать. Иртнӗ ҫулсем пек, иртнӗ кунсем пек тӑкӑнать. Алексей Петрович ҫулӑкпа вӗсене пӗр ҫӗре шӑлса купалать. Вова михӗ ӑшне чиха-чиха тултарать те кӑрмана кайса силлет. Унӑн хусканӑвӗсем, ӗҫленӗ чухне кӑштах чӑлт-чалт мӑйне сиктерсе илни Игоре асилтерет. Пӗтмен-ха ҫӗр ҫинче Великановсен йӑхӗ. Ӑша тулса ларнӑ тунсӑх ҫул шӗпек чаштӑртатса сӗвӗрӗлет. Хӑйне ятран чӗннӗ пек шартах сиксе вӑранса кайрӗ Алексей. Ҫук, Шӑпах таврара ҫӑмӑл тӳл витӗр ҫӑлтӑрсем курӑнаҫҫӗ, тӳлек вӑркӑшпа панулми ҫулҫисем чаштӑртатаҫҫӗ. Кӑтӑш пулам тесе выртнӑччӗ те ҫывӑрсах кайнӑ. Хӗвел анса каҫ та пулнӑ иккен. Вӑл тӑрса тухать. Дима пӳлӗмӗн чӳречинчен пахчана ҫутӑ ӳкет. Типсе хӑрнӑ улмуҫҫи ҫеҫкисем ҫак ҫутӑра ылтӑн пек курӑнаҫҫӗ. Вӑл паян кунӗпех хӑйне канӑҫ паман вӑрттӑн шухӑшран хӑтӑлма тӑрӑшать. Анчах чӗре темӗнле паллӑ мар телейлӗ пӑлханӑва кӗтет. Тахҫан яш чухнехи пек аса юлмалли телей нихӑҫан та мар кӗҫӗр ҫитессӗн туйӑнать. Урамра Купӑс сасси илтӗнчӗ. Купӑсҫи ҫамрӑк пулас-ха, ҫемми картне лартаймарӗ, такӑна-такӑна шӑпланчӗ. Вӑл тем ҫухатнӑ пек васкасах урама тухрӗ, йӑмрасем хушшинчи тенкел ҫине пырса ларчӗ. Пӑт-пат юпасем ҫинче электричество ламписем ҫунаҫҫӗ, анчах ҫути вӗсен вӑйсӑр, вӗсене йӑмра турачӗсем ҫӑтса яраҫҫӗ. Таҫта урам леш енче каллех купӑс сас парса шӑпланчӗ. Унтан каччӑсемпе хӗрсем йӑмра ҫинчи йӑвара ларакан кураксене хӑратмаллах кулса ячӗҫ. Ак купӑсҫи те меллӗ ҫемӗ тупрӗ, хӑйши е те пӗр каччӑ ҫӑвӑр автан пек кӑшкӑрса юрласа ячӗ. Ман савниҫӗм пӑру пек, уйрӑмлӑхӗ ҫак кӑна, мӑйракасӑр, хӳресӗр, пичӗ-куҫӗ йӗркесӗр. Юрӑ сӑмахӗсене илтсен Алексей Петрович кулса ячӗ. Хальхи ҫамрӑксем юлашки йӗркене ытла та йӑвашлатнӑ. Ӗлӗк вӑрҫӑ хыҫҫӑнах вӗсем хӑйсем те, вуншарӑн пухӑнса, купӑспа янраттарса, ял тӑрӑх ҫакнашкал юрӑсем шӑрантарса ҫӳретчӗҫ. Сӑмаххисем кун пек ҫеҫчӗ-и? Ҫынсем чӳречисене уҫсах итлетчӗҫ те варӗсене тытса кулатчӗҫ. Юрӑ сӑмахӗсене вӑл халӗ те манман. Миҫе такмак пӗлет вӑл, икҫӗри, виҫҫӗри, намӑссӑррисене тата. Юрласа ярсан хӑлхам мӑкланса лармалла. О, айван ҫамрӑклӑх, ӑҫта-ши халь эсӗ? Кашни ҫӗнӗ ӑру ҫӗр ҫине килмессерен хӑй ҫулӗпе утать. Анчах паянхи ватӑсем тунӑ йӑнӑшсенех тӑвать-мӗн. Ваттисем вӗрентнине хӑлхана та чикмест вӑл. Ял ҫывӑрса пӗтнӗ. Унта е кунта чӳречесенчен пӑт-пат ҫутӑ курӑнкалать. Ҫӑлтӑрсем аяларах анчӗҫ, тулли уйӑх хӑпарсах пычӗ. Ӗнтӗ унӑн ылтӑн кустӑрми колхоз сачӗ ҫийӗнче ҫакӑнса тӑрать. Пӑхӑр ҫути йӑмрасем айне кӗрсе кайнӑ, таврари шӑплӑх халь татах та тарӑнрах. Чӗре кӑна канӑҫсӑр, вӑл кӗҫ-вӗҫ пулас тӗл пулӑва кӗтекенскер, каччӑ чухнехиллех Хумханса та, кӑртлатса тапать. Вара ҫак самантра пӗтӗм кӗлетке туймалла тапакан ҫӗрепе уйӑхӑн чи ҫинҫе те чи илемлӗ ҫути пӗр пулса ӑшра ҫинҫе хӗлӗхӗн янӑранӑн туйӑнать. Алексей ҫӗкленет те тӑрса утать. Сасартӑках Пӗнертен ҫӗрле киле таврӑнни аса килет, хӑйне те вӑл ҫамрӑк студент пек туять. Унтан кулса ярать те хӑйне ҫеҫ илтмелле мӑкӑртатать. Ача ӑслансах кайрӑн. Юльӑн картишне тухакан чӳречинче ҫутӑ пур. Урамалла чӳречисем тӗттӗм. Алексей Петрович кӑштах сывлӑш ҫавӑрчӗ, хапха алӑкне уҫса картишне кӗчӗ. Кӗчӗ те, хӑюлӑхӗ те лаштӑрах пӗтрӗ. Юлӗ патӗнче такам пулсан, леш Геронтий агроном тени тен, е Алексее кӗтсе ҫывӑрмасӑр ларать-и тата? Кунта ҫитнине каялла та таврӑнасса утмӗ-ха вӑл. Тен, чӑнласах та ӑна кӗтет? Хӑвна хӑюллӑ ҫамрӑк пек туятӑн та чӑннипе вара ҫулсен хӑмӑтне тӑхӑнса ывӑннӑ лаша кӑна. Вӑл ҫутӑ ӳкнӗ чӳрече патне пырать. Кунта катка ларать. Шӳтерме тесе тухса хунӑ-ши? Ҫук, пуш-пушах. Шултӑркаса юрӑхсӑра тухнӑ пулас. Ӑна ӳпӗнтерес те, Элек ачарах чухне вӗсем каччӑсемпе хӗрсем улах епле ларнине сӑнатчӗҫ. Кӗшӗлтетсе пырса чӳречерен пӑхатчӗҫ. Сас-чӗв кӑларас мар тетчӗҫ хӑйсем, анчах вара пӳртрен пӗр-пӗр каччӑ сиксе тухатчӗ те вӗсем ҫерҫи кӗтӗвӗ пек чӑл пар саланатчӗҫ. Каткана ӳпӗнтерчӗ те хӑпарса тӑчӗ. Чӳрече Хӑлхашкинчен тытрӗ ҫеҫ, чӳречи те йӑрах уҫӑлса кайрӗ. Хӑйне вӑрӑпа тытнипе хӑраса Алексей Петрович пӗшкӗнме хӑтланчӗ. «Леша!» Юля сассинче тӗлӗнни сисӗнет. Хӑй те хӑраса кайрӗ пулас, пичӗ шуралчӗ, ҫапах пӑлханӑва пытарас тесе-и, кулса ячӗ. «Леша, мӗн тӑван эс кунта? Сана валли алӑк ҫуккӑ-и?» «Алӑкне эс питӗрнӗ», тесе ячӗ вӑл аптранипе. Уҫатӑп, терӗ те ҫухалчӗ. Алексей унӑн пуҫ тӳпине кӑшӑлласа ҫыхнӑ ҫивӗтне ҫеҫ асӑрхаса юлчӗ. Вӑл ҫенӗк алӑк патне ҫитнӗ ҫӗре Юля ӑна хирӗҫ пӑхса тӑрать. Сип-симӗс платье тӑхӑннӑ, шап-шурӑ туфлипе, хӑй шӑнса кайнӑ пек, аллине кӑкӑр умне хӗреслетсе тытнӑ. «Кая юлса ҫӳретӗн эс!» Алексей шарламарӗ. Хӑй те таҫта кайма хатӗрленмен-и, уяв кӗпипе уяв туфли тӑхӑннӑ ав. Иртсе пыратӑм та урампа. Ҫутӑ пуррине куртӑм. Тӗрӗс, кая юлтӑм, каҫар. Вӑл куланҫи тӑвать. Мӗн каҫармалли унта? Атя пӳрте кӗр, апат хатӗрлеп. Вӑл Юля аллине тытать. Ҫиес килмест ман, ӗнен. Кунта ак кӑштах калаҫ-каласа тӑркалӑпӑр та. Сӗтел хушшине лартмасӑр яратӑп-и? Тархасшӑн, ан чӑрман. Шӑхале ҫитнӗренпех кунӗн-ҫӗрӗн апат ҫитереҫҫӗ те ӗҫтереҫҫӗ. Юльӑн алли хытӑ та кушӑрканӑ. Ҫук, яш чухнехи алӑ мар. Килте нумай ӗҫлет пулас. Аннана ӑсатрӑр-и? ыйтать вӑл нимӗн калама аптраса. Ӑсатрӑмӑр, кайрӗ. Пӗр хушӑ шӑпӑртах тӑчӗҫ. Наталин, мӗн ятлӑччӗ-ха ун ачи? Юрӑна та ӑсатрӑмӑр. Пӗр-пӗрне пӑхса илчӗҫ те иккӗшин сӑн-пичӗ ҫуталса кайрӗ. Калаҫӑвӗ ахальскер ҫеҫ пулнине ӑнланчӗҫ вӗсем. Тӗл пулчӗ ҫак. Пӗр-пӗринпе юнашар тӑраҫҫӗ. Таврара ҫывӑракан ял та, урӑх никам та ҫук. Леша Мӗн? Эп ҫын хуйхишӗн нихӑҫан та хӗпӗртемен. Чӗрӳ лайӑх сан. Ан ҫилленте мана, Сетнер Осипович, санӑн мӑшӑру тухса кайни ҫинчен пӗлтерсен, эпӗ ҫавах та кӑш савӑнтӑм. Ӗненетӗн-и? Ӗненетӗп. Эс яланах тӗрӗсне калаттӑн. Тӗрӗссине каланӑшӑн усал чӗреллӗ ват хӗр пулса юлтӑм ӗнтӗ. Юля каллех темӗнле ют кулӑпа кулчӗ. Усал чӗреллӗ тенине илтмен. Кӑна эс хӑв шухӑшласа кӑлартӑн пуль. Вӑл ассӑн сывласа ячӗ, унтан ҫухалнӑ саспа пӑшӑлтатрӗ. Ман вӑрттӑнлӑхсене каллех эс чи малтан сисетӗн. Ҫепӗҫ туйӑм хупӑрларӗ Алексее. Вӑл Юльӑна ыталаса илчӗ те ҫӳҫӗнчен чуптурӗ. Ҫав хушӑрах хӑйӗн кӑкӑрне Юльӑн ҫирӗп аллисем сирнине сисрӗ вӑл. Ытамне вӗҫертрӗ, нимне мар пулса кайрӗ. Халь вӗсем каллех пӗр-пӗрне пӑхса тӑраҫҫӗ. Кулӑшла. Нимӗн каламалли те ҫук пӗр-пӗрне. Каламаллисене каласа пӗтернӗ. Яш чухне юрату ӗмӗр-ӗмӗре тӑсӑлассӑн туйӑнатчӗ. Сисӗм туйӑмсем те ӗмӗр-ӗмӗр яшӑ та чечек пек хитрен ҫурӑлса пырасса шаначчӗҫ вӗсем. Институтра вӗреннӗ чухне Алексейӗн ҫуралнӑ кун ячӗпе Дина ӑна пӗр пысӑк Тӗрке парнеленӗччӗ. Чӗрканӑ хутне сӳтрӗ-сӳтрӗ вӑл, сӳтсе пӗтерессӗн те туйӑнмарӗ. Пӗтӗм пӳлӗм хутпа тулса ларнӑччӗ те варринчен вара ача ӗмкӗчӗ тухнӑччӗ. Парне кӗтнӗскер пулмарӗ. Ҫав хута сӳтнӗ пек сӳтетӗн ҫамрӑклӑх ҫулӗсемпе уйӑхӗсене. Парни вара Ӑсран тухсах ачаланатӑп, шухӑшлать Алексей, унтан Юльӑн шурӑ туфлине тинкерет. Каҫар мана. Мӗншӗн? Иртнишӗн. Эп санпа ҫылӑха кӗмен, сан айӑп ҫук, тавӑрать вӑл мӑнкӑмӑллӑн. Ун мӑнкӑмӑллӑхӗ мӗскӗннӗн курӑнать Алексее. Унпа та мухтанмалла-и? Астӑватӑн-и ҫамрӑк арӑмупа яла килсе кайнине? Сасартӑк ыйтать Юля. Астумасӑр, тавӑрать Алексей ҫийӗнчех. Анчах мӗнех астӑвать вӑл, мӗнех? Миҫе ҫул иртнӗ унтанпа? Тем асра юлмалли ӳкерчӗксемех пулман пуль ҫав, пулман пуль. Ун чухне эп Аннасем патне пынӑччӗ. Эсир мунча умӗнчи сак ҫине тухса лартӑр. Ҫавӑн чухне эп сире чӳречерен сӑнаса татӑм-татӑм та ангардине тухса чупрӑм. Вилес тесех шухӑшланӑччӗ. Мӗншӗн пурӑнас-ха сансӑр ҫӗр ҫинче? Юрать-ха, Анна шыраса тупса йӑпатрӗ, чуна пусарчӗ. Каччӑ авланнишӗн каччӑ пӗтмест терӗ. Вӑл кӑштах шӑпланчӗ те теме аса илнӗ пек тӑчӗ. Тепӗр кунне эс Ҫӗмӗртене кайрӑн. Анна мана кӗҫӗн ҫынна каҫса курма ӳкӗтлет. Ухмах пулман-и ӑна итлесе, кайса куртӑмӑр. Килӗшрӗ-и? Алексей Петрович чӗри хӑвӑртрах тапнине сисрӗ. Кӗпи килӗшрӗ. Кӗпи? тӗлӗнчӗ Алексей Петрович. Вӑл Дина хитрелӗхне ырласса кӗтрӗ, анчах халь Динӑшӑн пӑшӑрханса ӳкрӗ. Шӑлӗсем вара, терӗ те Юля шӑпланчӗ. Шӑлӗсем Вӗтӗччӗ ӗнтӗ Дина шӑлӗсем, анчах шап-шурах. Вӑл тухтӑр патне кайсах тӑратчӗ. Ун пек шӑлсене эп хам ӗмӗрте курман. Алексей хулпуҫҫине сиктерсе илчӗ. Вӗсем ҫӑвар ӑшнеллерех ӳпӗннӗ. «Ҫӑвар ӑшнерех?» – тӗлӗнчӗ Алексей. «Ҫапла, ҫӑвар ӑшнерех ӳпӗннӗ, ак кулӑнни пек», – ӑнлантарчӗ Юля. Тарӑхтарасшӑн-и вӑл Алексее, ҫиллентересшӗн-и е ҫынна чухлас туйӑмӗ пӗтнӗ-и унӑн? Е вӑл Динӑна хурласа унӑн асӗнчен кӑларасшӑн-и? Пурте пӗрле пулӗ, пурте, шухӑшлать Алексей. Саспа вара питӗ асӑрхама пултараканскере сиюлӗ, тесе хурать. Чунри ырлӑхӗ Алексейӗн сасартӑк чакма тытӑнчӗ, шухӑшӗ тарӑнланчӗ. Тепре яшлӑха таврӑнас пулсассӑн, кама качча илес тесессӗн, Динӑнах качча илнӗ пулӗччӗ вӑл. Чӑн-чӑн Юля хӑй шухӑшӗпе ҫуратнӑ Юля мар-мӗн. Вӑл яшлӑхрах юлнӑ, яшлӑхрах ҫухалнӑ. Иртни вӗсем хушшине тӗпсӗр ҫырма хывса хӑварнӑ. Ун урлӑ сиксе каҫма ҫук. Вӗсем пӗр-пӗриншӗн ют. Хӑйӗнчен хӑй тӗлӗнет Алексей, Юльӑпа тӑма та кичем. Е кӑмӑлӗпе хӑй пӑсӑлнӑ-и вӑл? Пурне те тиркекен эгоист кӑна пулса юлнӑ, эгоист ҫеҫ. Ҫурҫӗр те ҫитет пуль, терӗ те вӑл уҫӑ алӑкран тинкерет. Ҫынсем те, выльӑхсем те ҫывӑрнӑ. Эпир те ҫӑлтӑрсем ҫеҫ ҫывӑрмаҫҫӗ. Ыран сан ӗҫе каймалла пуль. Юля шарламасть, ҫинҫе куҫ харшисене пӗркелентерсе тӑрать. Тата куҫ хупанкисем хытса ларнӑ, тинкерет хӑй тинкерет, ӑҫта тинкерет хӑй те чухламасть. Мӗн ҫинчен шухӑшлатӑн? Ҫук, шухӑшламас эп. Сана колхоз агрономӗ качча илесшӗн тенине илтрӗм эп. Темиҫе те куртӑм эп ӑна. Лайӑх, хитре арҫын. Юля аллисене каллех кӑкӑр умне. хӗреслерӗ. Ырӑ сунатӑп сире. Тав. Сасси йӳрен шӑппӑн тухрӗ те тути кӗҫ-вӗҫ макӑрса ярас пек сиккелерӗ. Каҫар, ҫӗрле килсе темӗн лӗпӗр лӗпӗртетсе тултартӑм. Тен, пӳрте кӗретӗн? Апла ытла сивлесе кайнӑ пек. Каям-ха. Хӗр шарламарӗ. Сыв пул. Алексей Юльӑн вилнӗ ҫыннӑнни пек сивӗ аллине ҫирӗппӗн чӑмӑртарӗ. Хапха алӑкӗ патне ҫитсен ҫаврӑнса пӑхрӗ. Юля ҫенӗк карташки ҫинчех тӑрать, хускалмасӑр тӑрать.